Kwaziwai kwaziwai mhuri yeZimbabwe zita ndinonzi Mai D. Sekuona kwenyu ndiri pamusha, musha wandashanya. Musha uyo uri kundiratidza kuti pari kubatwa mabasa akati kuwandei, mabasa makuru andisimudza nekuda kwepafacebook pamapages akati wandei nematestimonies andiri kuona pasocial media akati wandei. andasimuka ndikati aiwa regai ndimbonokurukura navo ndiri mumatare avo ndimboziva kuti ndivanani vari kumboita nezvei vari kumbobata mabasa api vavari kubatsira vacho ndevapi ndosaka mandiona ndasvika panzvimbo ino mhuri yezimbabwe aiwa regai tikurukure navo tinzwe kuti ndivanani tiri kungovaona mazita avo achipopa apo pamasocial media regai tinzwe kuti ndiani Sekuru makadini? Wakadii yako mzukuru wangu? Ndinofara makadii zvenyu sekuru makadii? Moni mzukuru uri bwanji? Ndiri bwanji sekuru. Sezvandambotaura mhuri yeZimbabwe ndasvikawo pano ndine urombo ndasvika ndisina kutaura kuti ndiri kuuya but nekuda kwezvisundwa nekuda kwekuona mabasa amuri kuita kune vamwe vanhu ndati aiwa rega ndinozvinzwira ndega ndimbopinda nemi mudare ndinoziva kuti mamibvunzo yandiinayo nemhuri yezimbabwe ino mubvunzo yakadaro chandingada ndingada kuziva kuti munombonzi ani sekuru ende mabasa enyu akambomira sei zvakanaka muzukuru wangu wabvunza zvakanaka zita rangu ndinonzi sekuru neureka Kumusha kuri kwaMutoko ndobva kudunhu rekwaCharehwa kana makambokunzwa ndoo kwakaturikira mudzimu unoti sekuru nehoreka unova zvino kana tichitaura pachingezi chedu pachirungu chatinotaura masvika kudai ndiri panyama hangu kana ndichitaura kudai mandipindira mudare vane makore anokwana kuita 16 waturuka pahomwe ino yaugere uchibva kunoturuka kumadzitateguru edu anova ndiwo akaparara akaenda kwanyakurova muzukuru wangu
ndatenda hangu mhuri yezimbabwe munenge mazvinzwira mavanzwa zita ravo sekuru nepavakatanga kushanda nekubata mabasa avo aiwa regai tinzwe sekuru vari padivi vazviintroduse kuti mhuri yezimbabwe vazive kuti ndiani watiinaye mbare wari kuunza kuti wari kuda kuti wadziwe vazukuru zvino wari kuda dzita
zina rangu ine nichitiwa phiri

Ndipo wana chokera imeyo.
Aiwa ndatenda hangu tichange tiine muturikiri anenge achitibatsira panhau iyi kuti tinzwisisane nasekuru vedu vatinawo nekuti havazi vemuzimbabwe ndevekumalawi vanofambidzana nasahwira wavo pamabasa so muturikiri achatibatsira tibatsireiwo kuturikira zvataurwa
Zvakanaka sekuru vari kuti vanonzi Joel Apiri mumusha kwavo kuMalawi. Zvino wauya muno nenhau yekuti wagobatsirana matare nasekuru Neoreka.
Aiwa ndatenda hangu mhuri yeZimbabwe munenge mazvinzwira tina seku vana sekuru vedu vaviri vatinawo pano vari kubata mabasa all the way from malawi vachiuya kusunungura zimbabwe nematambudziko edu atiri kusangana nawo orit sekuru regai ndidzoke kwamuri Ndingada kuziva sekuru kuti dzingava nyaya dzipi dzamuri kufamba nadzo kana kuti angava matare api amuri kunyanya kusimuka nawo ari kushungurudza vazukuru venyu vari kuuya pano? Vazukuru vari kunyanya kuchema muzukuru wangu misodzi pamatama mukati medzimba dzavo hadzichina kugadzikana. Vari kuchema misha yandengendeka. E, madzimai chaiwo akafanana nemi kudai vari kuita chipfambi. Izvozvo, izvozvo. Kugutsikana kwava kushoma nevarandarume vavo nokuda kwezvaita nyika. Madzimai akuda kutevera mafaro mumafaro osvika mukufurirwa. Saka zvino hakuna munhu anoda kuti ahurirwe. Kana wabvisa pfuma mukati memusha, wawaenda kunoti aiwa ndabvisawo pfuma ndaroora, unotarisira kuti ave ari wako wega, kwete kuti bota ringe richidyiwa nemumwe iwe wakabvisa pfuma. Haungazvitendere izvozvo, mwoyo wako haungapembere mukati mechipfuva chako. uchinzwa kuti haranga yako nezuro yakaonekwa kumafaro uko asi kumafaro uko yainge ine muchinda wainge inayo kana kuti idzombozha nhare idzi muchinda rumwe osvika pakubata kuona ah mune mashoko arimo aitaudzana anenge ane rudo mukati haungambopembera ukabvisa pfuma ichitaiwa haranga ndeyangu iyi kwete hauzvitendere izvozvo zvekare naidzo haranga zvekare vari kuuya vachichema vachitaiwa muchinda rume akandivimbisa kutaiwa iwe ndiochava vangu asi varume aruzopata musha nekuda kwe kwanamisisi veparutiva Otonzi akatoenda ikoko kana mari chaiyo hachandipa yekudya asi haranga ichiziva kuti baba vekwangu vanowana mari vanovhima vanoshava vachitowana kuti tinodya tichiguta asi iye zvino kana vane chikoro havachaenda kuchikoro kana mumba chaimo munoda kupemberwa wakamimba ichakavanzika mudzimai anotoya chichema chiti ndane mwaka mipiri mitatu sekuru hakuna kana ari kuuya pamusha iye achiti akabvisirwa pfuma saka zviri kwese tiri kubata uku neuku tiri kuedza kudzororedza dzimba dzavo dzisaputsike ukauya ukachema pano ukataiwa musha wangu waputsika sekuru tinoudzororedza kuti udzoke pekare tine nzira dzedu tine makwenzira tinobata muno ekuti zvinhu zvifambe zvakanaka naiye muchinda rumazoziva kuti ndakaita zvisirizvo naiyo haranga igoziva kuti yakaita zvisirizvo chatinoita pano hatifurire kuti enda unosiya musha kwete tinokoita zvekuti mufare muri pamwe chete ndo chekutanga chatiri kunyanyasangana nacho vazukuru vazhinji ndo zvavari kusvina nazvo musodzi chepiri kune misha yakasiyiwa iri kuchema nhasi mukati memadzinza umu mweya wengozi watenderera vanhu vari kuchema kuti aiwa dzinza redu tiri kungopera kufa gore rega rega panotenda mitumbi miri mitatu sekuru titarisirei kuti chii chiri kuitika mumusha umu yobatwa kuti ingozi yakaitwa nevakaenda kare ingozi kana takaitwa nemupenyi ari kurarama tinoronda tofembedza mhepo iyoyo yotaura kuti chii chakaitika angava ari mufi kana asiri wedzinza toronda kuti akambobva nepi toenda kunosvika padzinda kana kuti verudzi vekwake ngozi yoripwa musha ugara zvakanaka zvekare kune vanobatawo vari kushereketa vari kuti aiwa isa kwabata tida kuita pfuma tino aiwa ka kana zviri zvikwambo tinotora tobata zvikwambo izvozvo kana kune kwazvakabva taona tazvikodzere kuti mhepo inge ichiparadzwa yezvikwambo toti ngairondwe kwayakabva kune vanotaura kuti aizorombesa hatingataure nemazita edu tiri mudare rino kana kuriko kwakaendwa hande panhingambo munodzosera zvikwambo zvawakatora shamwari zvakukonzera kuti mhuri iparare zvawakabata izvi zvine kudeura ropa mukati medzinza unenge wapiwa ukawanyengedzwa kunzi hachina ropa mukati azozona mhuri yakupera kuparara kana kuti mhuri yakupera kuita maronda iwe ndiwe wega wakudya uchiguta Tinogadzirisa zvekare kuti mhuri ipembere yese pamwe chete toisunganidza. Tine matenda akafanana naiyo zvino kutenderera zvirwere zvekenza. Munhu anouya nechironda chekuti ndane makore 5 kana kuti makore anodarika 10 sekuri chironda hachisi kupora. Tinorapa pano, tinorapa muzukuru wangu.
mhuri yezimbabwe mazvinzwira pano sematauriro andamboita kuti pano pari kubatwa mabasa makuru semapindiro atamboita tichinotarisa nechekugeti uh, kune vanhu vakati wandei vakamira mulaini vari kuda kubatsirwa isu sitazokumbira kuti aiwa regai timbotanga takurukura nasekuru asi maonero andiri kuita nematauriro ari kuita sekuru ibasa hombe riri pano mhuri yezimbabwe munenge mazvinzwira Uh, sekuru pamwe vazukuru vanoda kunatsa kuziva ungava zvinhu zvakakosha kuti munowanikwa kupi sekuru nekuti inini ndasvika pano asi mufaro wangu kuti imi mukataura mhuri yezimbabwe muri papi chaipo so that vanoda kukuonai vanoda kubatsirwa semabatai sei chaizvo chaizvo zvakanaka muzukuru wangu ruzhinji kune wakambotsika padare pangu aiziva ndichiwanikwa munharaunda yehoton park kudhuze nekuota foros kumusoro uko naika asi iye zvine izvi ndine urombo vazukuru vangu kana mbozha nhare chaidzo kune vamwe vari kunditsvaga pambozha nhare dzekutanga dzandaishandisa padare dzinova dzandakashandura kuti aiwa iyi mbozha nhare haichakodzera kunge ichishandiswa taona kuti vazukuru vaizochema izopa zvichemo zvizhinji sekuru handisi kudairwa zvakanaka pambozha nhare iyi ine muzukuru aigara nayo ndikati ndichirega ndiishandure ndiipa anenge ari padivi divi neni anogara akapfupata mbozha nhare chanetsa ndotaura nevazukuru ini direct kwete zvekuti muzukuru anobairwa nevamwe vazukuru uko yozosara svika yaamashoko kuno pamwe anenge adairwa zvisingafadzi iye zvine zvindakwanikwa kuno panonzi paretreat park opposite kwala uri munasekeroti ukangofona uri pakwala kuti sekuru ndasvika pakwala ndinokumbira kutambirwa nevazukuru venyu unouya kuzogashirwa ipapo uri pakwala pabustop ndiri munonzi muretreat park ndopandigere muzukuru wangu vari kunditsvaga vese pamasaisai nembozhanhare chaidzo ndinovimba kuti maita zvakanaka matishanyira matijuma henyu asi hapana chakaipa takutambira nemufaro tinoda kuti muzotipiro vazukuru pamasaisai mbozha nhare dziri kushanda zvino dzatisingashaike pawhatsapp dziripo kune vazukuru vedu vamwe vataikurukura navo vari mhiri yenyika vataitira mavhidhiyo ko vari kuona zvichenyasobatika zvakanaka nevamwe vasina kutobatsirwa vasina kupedza kutobatsirwa chete toda imwe mitombo yavo isina kugona kunge ichisvika mamuroko rwavo tinoda kuti zvekare muwape mbozha nhare dzatichakugachidzai muzuva ranhasi ndatenda hangu muzukuru nekusvika kwawaita ndinogashira chaizvo ndinasa hwira vangu akabva kumalawi ndo kwandaienda kunotora mitombo yangu ikoko ndaiti ndikasvika ikoko ainditisahwira timbogara parutivi timbobato matare e vari kuuya pano ndaitosangana nemamwe vari kubva kuzimbabwe ndichisangana navo ikoko wotofara kudai wasekuru mavaepo emisa hwira wedu munenge muchitipirikira zvimwe hatinyatsozvinzwa idai wavaifara nhasi uno ndikataiwaka sekuru piri chimbouyai kuzimbabwe timbosundaidza matare tiri pamwe chete makwenzi mazhinji eh, handishore e, munyika ino yatigere asi nharaunda zhinji dzine makwenzi makwenzi miti yatinoda imwe haimo muno yatinoshandisa kuitira zvakafanana nego back to sender vanhu vanoshaya zoti go back to sender kuita sei go back to sender toda kutsanangurira vazukuru kuti vazo chii chinenge chaitwa ipapo kuti zvinzi munhu azodonhera pasi kana kuti afa munhu paanotumira mishonga yake kuti ningi ngaafe neaccident mishonga iyeye tinongoita zvekuti idzokerere iye nyakutumira mhepo iyoyo kuti ayo ngaikudzokerere iwewe isauraye uyu chawabata iwe nemaoko ako ngatipfukire iwewe kuti vazukuru vazive kuti aiwa hatiuraye vanhu panapa asi munhu ari kuuraiwa nechaakabata wazvibata muzukuru ndatenda hangu sekuru eh. mashoko amataurwa mashoko makukutu nekuti ndiwo matambudziko ari kusangana nevazukuru vasingambozivi kuti mhepo iri kubva kupi chii chakonzeresa so panapa pana sekuru zvese go back to center inoitwa panapa wangu mhuri yezimbabwe Tibatei panhamba idzodzo vanoda kukurukura kurukurai navo semataura avaita havasisiri kuhoton park but vaamuno muretreat opposite kwala muna seke road vanokutambirai nemufaro nhamba dziripo ipapa vabatei vanokubatsirai ndatenda angu mhuri yezimbabwe nekuti pamukana wamatipa